देखली देखली तोरा से तो लाजू तक के ना हम हमरा हरदस्त कह देला रे हमरा कुल में साथ जन्म कथी ला लेला तू ओ बाबू रे हमरा कनिया के मन छले हमरा घर में अंडा हमर कनिया खाइला रुसल छै अंडा रो हमर कनिया खाइला रुसल छै अंडार आ हमर बाबू बुझतै फुटि जेतै भंडार हमर बाबू बुझतै फुटि जेतै भंडार सब अहाँ के कृतव से होई है अंडा खाएब अंडा जब बुझे छै बाबू मना के है नून धरियो ना दियो दियो नून दियो देखियो अहाँ के बात पर न रहब न

तऽ देखियौ जब गम कहै छी एते खाइमे कते सोदगर लगै छै तऽ बुझते छी गम के हँसे तऽ हमरा बड़ नीक लगे है लेकिन डर जे थर थर पर है डर से बुढ़वा बुझते तऽ मार बाबा अहाँके चक्करमे तऽ हम मारो गाड़ी सुनब कहने छलै ने कि घरमे नहि बनबै लए लेकिन तोरे कारण बनि रहल है तोरे कारण मनसा नहि खुआबैके मन छै तऽ नहि खुआओ मैं ये तो खुआ बजब के नहीं मन से तो नहीं खो ई कहै छै एक तऽ छओ महीना पर अंडा नहि आनै ओहूमे एक तऽ एकर बाप जे छै बड़का बड़का कंठी वाला संठी वाला से ई पंडित बाबा बुढ़मा जब नहि बुझे छी खाइ हमर बाप कंठी लेने है हाँ, तो बाप ने कंठी लेने जजमानी है। करे है कि हम कोई कंठी बुझ लेने जेतै कि पंडित जी के घर में अंडा मुर्गा बने त की कहतै की कहतै पंडित जी ने खाइ छै तऽ पंडित जी के घरो में कोई नहीं खाते अच्छा खैर छोड़ू अहाँ जे कहबै अहें के बात पर तऽ एले हन ताहि द्वारे पातर दै छी रुसु नहि काल्हि मुर्गा आनब। मुर्गा बाप रे मुर्गा कहै छी जे अंडा लै तऽ एते आ अंडा मुर्गा जहन लऽ अबै छै ले। तऽ मुर्गा के छप्पर पर चढ़ के नचतै पहिले बनेबै हम बहुते खिएबै है पहिले बनेबै हम बौके खिएबै आ बाबू जे गरिएतै तऽ ओकरो लठिएबै पहिले बनेबै अंडा बौके खिएबै तेल दियौ ने। के तेल देल है ये देल है लाउ लाउ लाउ उठाउ छी बात हम बाप जिंदगी में बनेने नहीं ना है ये बने नहि नीक। जब बुझे छे अहाँ के बनबे आवे है देखिए बुझे छले तोड़ तार देती हँ तोड़ तार कोनो बात देलकै तोरे के खाइ छी लोग। कोई बात नहीं कोई बात नहीं और यहाँ तो लोग सबके देख जो भुजिया बना दे हाँ त आपन तो क्यों तो गोल मटोल दे हाँ ये केहनो बनबै हाँ। तो मुंह में चिबाइए के खबी ना आ, सुनू ना हाँ बना तो ले लिए हम कहू ना आ जल्दी जल्दी खा ले के बुढ़वा के आवे से पहले नहीं तो हम कते अहाँ डेराइ छी से कहू ना अहाँ जे हमरा पीठ पर अबै त हम सब दिन अंडा खाएब

अरे हम तो वह खाही द्वारा अहाँके नहरा जाइ छी हमरा घर में कहियो परंपरा नहीं रहले हमर माय जिंदा रहे तकरो नहीं खाए देलकै जबकि हमर माय एक नंबर शाकाहारी नहीं मांसाहारी मांस मुर्गा सोच खावा करके रखियो ना करा हाँ। हां रह दी अच्छा अच्छा ये जरे है बुझाई नहीं जरे छै। आँय? रह दी तकरा नहीं खाए देलकै आ हम बच्चे रहिए तो एक ई दिन तऽ हम- बहुत बड़ा पाप होइ छै जकर जीव मन नहि मानै छै से नहि खाइ छै आ एक दिन हटिया गेलिए हम कनका गो रहे पाँच साल के से हटिया पर चोरा के अंडा खरीद लेलिए केना ने केना हमर बाप देख लेलकै बुझलिए से हटिए पर से मारत मारत घर पर अनलक ओहि दिन कान पकड़ली कि आब बाप जिंदगी में हम अंडा खाएब आ अहाँके जोश पर आनली वएह डर हमरा याद सताबे है कि बाबू कहीं पर बा- कहलखिन कि खाए के मन छै अहाँके सामने मैंने कहलखिन जे खाए के मन होतै तऽ कहिया ही बहरा में बना के अपन घर में नहीं खाए जाता अपन बहरा बना अहाँ ले ठीक से सुनबे नहीं के लिए कल के खाए के मन होतो तो दूसरा घर में खाइए

आ ई अच्छा सब एके बेर कॉल में की बुढ़वा के सामने में जे कची अंडा छौंकबे त की देखा तारो एकरा तो फुरे के जरूरत है फुटले है ओई में थोड़ी देबे आई में देबे ये हाँ, हाँ। आई में देबे आहा निक से दियो गिरता है नहीं गिरते ये गिरते तो उठाइयो खा लेबे चाट लेबे कहियो तो खेने नहीं छिए ना जल्दी करो। मन भर छे उतारे छी की अरे उ रहा दियो ना पहले ओई में मसाला दियो ना बाप रे बा ई मनसा जेते हमरा अंडा खुआत रही तेते हमरा बजा बजा के माथा भूके नहीं है अहाँ जे छी ने बात कहियो केने नहि ने छियै यै हम्म खाली बियाह करला त अपनाइल रही लाओ नंदी सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए माछ मौस त्याग के बैसनब बनिए जाहि विधि राखे बाप रे बाप रे सास रे पट देख उठ देखली देखली तोरा से देला जूता खा छे ना हम हमरा हमरा कह देला रे हमरा कुल में साथ जन्म कथी ले लेला तो ओ बाबू रे हमरा के मन छले हमरा घर में अंडा आइ हम सीताराम सीताराम भरि दिन करै हम जजमनकामे जाइ छी लोकके कहै छियै कि मांसाहारी नहि बनू शाकाहारी बनू जीवके हत्या नहि करू आइ आ तो रे, रे, आइ, छोड़ रे, देखा छोड़, जा, देखा जा। छोड़ जा। आइ, घर में कहल छला नहीं बनते आइ, हट रे, हट रे, हट रे। बाबू हिन्दी नहीं खाए छथिन एकर की मतलब आइ ते दालि भात मुँहमे के जाइ छौ पाँचो औरी भीतर आइ ओ लोकके जब पता चलतै कि पंडीजीके घरमे माछ मौस बनै छै अन अहूमे अंडा है पंडित होके हल्ला करबा तऽ बुझबे ने करतै लोग चुपे चाप हमर बहरा कऽ के खा रहल छी है कोई नहि बुझतै पाइ कोई लागल नहि छै। उल्टा उल्टा अरे खड़े ए, ठीक है हाँ? जा तोरा खाइके छलो एकटा हमरा कुलमे आइ तक कोई अंडा मीट मछली नहि खेला आ यदि खाके छलो हा तो तो बाड़ीमे किया नहि बने रहे तऽ बारी अग्ने में तऽ बना रहल छी घर में थोड़ी बनेलियै ई हँ। कहलखिन घर में नहीं घर में नहीं बनाबे के छी तऽ बाहर बनेलियै है

तो पंडित हमरा करू के नहीं है तोरा जगह हाँ। पंडिता है रह मांस मौसा। मुर्गा खाएंगे आप जिंदगी ठीक से बिताएंगे हाँ। अब हम तोरा जगह सुखले सुखले नहीं खाई छी। माछ मांस खाएंगे आ नरक में सीधे जाएंगे नहीं ले, कत्ता लिखल है कि नरके में जाए मांस मांस खाए वाला ले, ये तोहर तोहर कुल में खतरा जन्म यहाँ नहीं लेला। चलता। ले, तू दे कुल में जन्म लऽ लेला एकटा बंश लोचन हैं जे हमर धर्म के भरना बाबू यह रहे त हमरा देखा गेल रहथिन त पूछलकै जे मीट मछली अहाँ के घर में चली त की कहलखिन जे खाए के हे, होतै त खतै। चुप रहा तो चुप रहा हत्ते एगो कुत्ता वाला जी छ तोरा कुत्ता वाला जी ये है चढ़ल का हम पढ़ल का हम कल जन बनाओ मुर्गी हां रे मनसा अन- जय बियाह कर कर हो गेली होता हमरा देखा लगे हां खा सकै छै हमरा कुछ नहीं छल तोहर बाप हम कहलिए हमरा परिवार में फेर कहले छै झूठ मत न बाबा हमरा परिवार में तोरा अगर कहने रहे कथी हिनका हिनका मोछ पर कहै छी जे अथी नहीं करै छी तोरा सबके खाए के छला खाए के। खेते को कुत्ता वाला जीव छला जैता होटल में बैस के खा लेता हमर धर्म के भरनष्ट कर दला आइ के बाद एहि घर में हम प्यार नहीं दे बुझला हम कुटिया बना के बाड़ी में रह ए माता पक्का आज के बात नहीं हो हाँ एकदम नहीं एबो काल मुर्गा आलो मुर्गा कर जे करऽ के छौ कर बुझली ना हमर पेट तऽ पंडिताई कह के कहुना चलिए जाय नहि हेतै बाहर में कतौ मन तोरा ला आलू बैगन के सब्जी बनवा दे हमरा ले हां तोरा सबके हाथ के छोड़ अब हम खाएब हम खाएब हाथ पर धो के बना देबा। एहन एहन भोजन एते में- एक तऽ पंडीजी के देखै छियै दू दू किलो तीन तीन किलो माछ खाइ छै आ ई कोन पंडीजी छथिन सके अरे ये जान और हम जा रहे हैं, पंडित तो पंडित के देखले होटल ए, में मुर्गा खाए हम ढोंगी पंडित नहीं छी बुझला बट मुश्किल से हम पढ़ाई क क तखन बहुत बड़का पंचायत पाप करै छथि बाबू हाँ। ककरो जीव के मारै छथिन ना खाए नहीं दै छथिन तऽ बहुत बड़का पाप पाप चढ़ करै ठीक छथि। कहे हमर कन्या ठीक कहे बुझलन तोरा सबके सत्य के राह पर लऽ जाइ छिया बुझला हैं हमरा वन सत के राह पर नहीं जाके जे जी मुँह जाए ले मुर्गा मीट नहीं खाए तो कौन फायदा जीवन नरक में जेना साथ नरक में नरक में। नरक में जेना कीड़ा मकोड़ा में जन्म और लेतौ। नरक में जायब तऽ- रहतो सब यहाँ ने भोजन पर हम फू